Mae e? O, iesgen. Cyngor Wrexham, take one. Ydy hwnna'n mynd i fyny i take 100, dwi'n meddwl. Oedd yn just gofyn, be di'ch dy hoff gair neu eidiom Gymraeg? O, oh, cair sy'n meid i fi gwenu bob tro ydy iesgen. Dwi'n yn gwybod be mae'n feddwl, a dwi'n siŵr bod o ddim yn y geriadur Cymraeg. Ond um, mae'r hen oed yn rhos ar fe dweud, o iesgen, um, dyb dy weld ti ystod alwm, chi'n gwybod, ond dwi'n gwybod beth mae'n feddwl ond y gair yma sy'n gwasad wneud mi gwenu.
dwi'n gweithio yn tîm bychan sy'n um, rhoi cyngor i, i adran arall y cyngor yeah. ar materion uh, y wasg a machnata. A da ni'n cael um, y wasg yn cysylltu â ni, gofyn cwestiynau i'r cyngor a dyn ni'n helpu trefnu y mater. Ie, da iawn.
So, beth di'ch swydd presennol chi? So, dwi'n gweithio ar y pryd yn y Canolfan Cyswllt yn, am um, Cyngor Exam a dwi'n cymryd galwadau yn ddwyieithog a dwi'n siarad efo cwsmeriaid ac hefyd dwi'n neud negesau yn Cymraeg ar y ffôn so os ydych chi'n ffonio i ofyn am llyfrgell gwersyll ydych chi'n Dych chi'n cael fi ar y neges gyntaf i ddeud croeso i um, Llyfrgell Gwersyll a dwi'n rhoi'r oriau agor a phethu arno fo.
So, be ydych cefndir personol chi? Oce, okay, so dyn ni wastad yn siarad Cymraeg i getre, so dwi'n cael magu yn Cymraeg. Um, a chefn, oedd mam yn um, siarad Saesneg, Ond um, wedi cael briodi o dad am 50 mlynedd, so mae ar i ddysgu Cymraeg. A mi'n mynd i Cymraeg, um, ysgol Cymraeg hefyd. Be am chi? Da chi wedi gwasad uh, well, Cymraeg? I, I mynd yn ôl, oedd hen nain o dim bach. Oedd hi'n siarad Cymraeg yn rhigl, ond ddim yn siarad Cymraeg i'r plant. So oedd nain ddim yn siarad. Ah, okay. A wedyn oedd mam ddim yn siarad, ond ddaru mam dysgu Cymraeg yeah. am fy ni ysgol, ysgol Gymraeg nes i'n mynd i brifysgol yn Aberystwyth. Yeah. A wedyn bron colli bron cymaint o Gymraeg, achos nes i'n just, yeah. dwi'n i ddysgu mynd yn cilch o bobl oedd yn siarad Cymraeg, dwi'n gwir. Yeah. A wedyn ddoes i byw yn yr ardal eto, so 2006-2007. Yeah. pawb oedd yn nabod yn siarad Cymraeg yn mynd arall nhw i siarad Cymraeg gyda fi i gwella eto. Ie, ie. Um, trio peidio bod yn ofnus o wneud camgymeriadau. Ie, siwr, ie. A just, just defnyddio Cymraeg oedd gennau and then yeah. fill, fill the bits with, with English yeah. if I wasn't sure. Yeah. A dyna'r ffordd gorau nes i, nes i ffeindio i, i ei cael mwy o hyder i siarad Cymraeg eto, unwaith eto. Ie, yeah. yr un fath, really. Ie, yeah, yr un fath yn ni. Um, y confidence ydy o ynte pan dych chi ddim yn gwybod y geiri, mae'n iawn i ddeud o yn saesneg hefyd yndydi?
Pam wyt ti'n mwynhau gweithio yn y Gymraeg? Wel dw i'n hoffi yym cyfarfod pobl newydd a dw i hefyd dwi'n hoffi yn siarad efo pobl so dw i ar y ffôn so dw i gallu siarad efo pobl trwy'r dydd yym yn ddwyieithog. Dw i dwi wedi bod yn siarad Cymraeg ers yy tri mlwydd oed so trwy trwy yeah. ysgol oedd o'n oedd o'n mwy o iaith ysgol pan nes i nes yeah. i ddysgu. A dwi'n dwi just hoff iawn o gallu defnyddio'r Gymraeg bob dydd yeah. yn lle dwi'n gweithio. Mae hwnna'n bwysig i fi. Dwi'n teimlo fel rhan o ecosystem Cymru a Cymraeg wrth siarad Cymraeg. Dwi'n yeah. dwi dilyn pel drwy. Yeah. Ond just mae ma, ma, ma Gymraeg yn rhan o ecosystem mwy eang dwi'n meddwl. Mae'n gwych bod yn rhan o hwnna. Yeah.